ברוכים הבאים, וועלקאם, צו די גוט געלט פאדקעסט, היינט גייט מען אונז רעדן פון א אנדערע סאבדזשעקט וואס איך האב שוין זייער לאנג נישט גערעדט פון עס און איך ווייס אפילו נישט אויב איך האב בכלל אמאל גערעדט פון דעם. די סיבה פארוואס ס'איז מיר בייגעפאלן צו רעדן פון דעם יעצט איז ווייל איך בין אינוואלווד אין אזא זאך יעצט און איך האב אנגעהויבן צו כאפן אז ס'קען זיין אז דו קענסט ארויסבאקומען געוויסע בענעפיט אויב איך זאל אביסל ארומשמועסן מיט דעם און דאס איז די סוגיא פון א IPO וואס איז א IPO, אינישעל פאבליק אפערינג, וואס איז עס, פאר וועם איז עס געמאכט געווארן, און וואס זענען די ריסקס אינוואלווד, און צו דו קענסט עפעס הנאה האבן פון וויסן פון די אינפארמעישן. פאר איך גיי אריין אין די יעצטיגע עפיסאוד וויל איך נאר מענטשענען אז קומענדיגע וואך זונטאג, סארי קומענדיגע וואך זונטאג, ס'הייסט איך רעקארד דאס יעצט פרשת אמור, און פשטות בהר בחוקותי. זונטאג, בהר בחוקותי, דאס מיינט מעי עיטין, גייט זיין א פרי וועבינאר. איך באקום לעצטנס זייער אסאך ריקוועסטס פון מענטשן, מענטשן פרעגן מיך, מען רעדט וועגן אינוועסטן אין די עס-ענד-פי פֿינף הונדערט, אסאך אירע ווילן אינוועסטן אין די עס-ענד-פי פֿינף הונדערט, מען פארשטייט אז דאס איז די ריכטיגע זאך פאר זייער אסאך מענטשן אוועקצולייגן געלט פאר חתונה מאכן, פאר ריטייערמענט, וכדומה, מען וויל בויען א פארטפאליאו, ווי פאנג איך אן, ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי זענען ביזי מיט זייער טאג טעגליכע פיינענשעל זאכן קענען זיי מסדר זיין דאס, דאס איז נישט שווער פאר זיי, אבער ווען ס'קומט צו גיי עפן יעצט א פארטפאליאו, וואו קליק איך, וואס מאך איך, וואס טו איך, איטס פארען לענגוויטש, ס'איז א פרעמדע שפראך פאר דיר, ס'איז אזוי ווי מיך רעדן אוקרייניש, איך ווייס נישט, אוקרייניש קען איך אביסל, איטאליעניש, אזוי ווי מיך רעדן איטאליעניש איז פאר דיך, גיי עפן א פארטפאליאו עס ענד פי פֿינף הונדערט און פאנג אן צו אינוועסטן דארט, סאו וועגן דעם, איך מאך אם ירצה השם א פרי וועבינאר די קומענדיגע זונטאג, צוועלף אזייגער מיין איך גייט עס זיין, און איך גיי דארטן ארום רעדן זייער אויבן אויף וויאזוי אויסצורעכענען פאר פרי וויפיל געלט דו דארפסט בכלל אוועקלייגן, סאו כ'גיי ווייזן זאכן, ס'איז א וועבינאר וואס דו קענסט אויך הערן אויפן פאון אבער ס'איז בעסער אויב דו קענסט עס זעהן לייוו, וועסטו קענען זעהן וויאזוי איך ווייז מיין סקרין און איך גיי ווייזן געוויסע זאכן, סוף פון די וועבינאר גיי איך אויך רעדן וויאזוי דו קענסט מיך דזשוינען אין א פראגראם וואס איך גיי אויסלערנען פון א' ביז ת' וויאזוי צו אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט פון וויסן גארנישט, דאס מיינט פון ארויס פון ישיבה האסטו יעצט געענדיגט א סיום אויף א מסכת און דו ווייסט גארנישט מער פון דעם. האסט נישט קיין אהנונג די שפראך פון עפענען א אקאונט אין עס ענד פי פֿינף הונדערט ביז דו האסט די אקאונט און סגייט ארויס פון דיין באנק אקאונט יעדן טאג יעדע וואך יעדע חודש געלט אריין אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט דאס גיי איך רעדן סוף פון די וועבינאר וויאזוי דו קענסט דזשוינען אזא פראגראם און זיך איינצושרייבן אין די פרי פראגראם קענסטו שיקן א טעקסט מיט די ווארט עס ענד פי פֿינף הונדערט מיט דיין נאמען און אימעיל אדרעס, און מ'וועט דיך מער צו שם איינשרייבן, וועסט באקומען אימעילס מיט די דיטעילס וויאזוי צו דזשוינען די פראגראם. סאו אויב דו ביסט אויך פון די מענטשן וואס ווילן האבן מער אינפארמעישן, איים לוקינג פארווערד סיאינג יו זונטאג און מער צו שם ביי די פרי וועבינאר. אקעי, ענאף אוו דעט, יעצט לאמיר אריינגיין אין IPO. אינישעל פאבליק אפערינג. סאו, אייביג ווען אונז האמער ארום גערעדט פון די סוגיא פון סטאקס, מען קויפט א סטאק, סגייט ארויף א סטאק, סגייט אראפ א סטאק, לאמער נעמען א משל עפל, יא עפל איז זייער א פעימאס סטאק, און און איך ווייס נישט פארוואס אבער יעדער איינער ווען מען מאכט א משל פון אינוועסטן אין די סטאק מארקעט נוצט מען עפל, מסתם ווייל סאיז איינס פון די שטערקסטע קאמפעניס אויף די עס ענד פי פֿינף הונדערט, עס ענד פי פֿינף הונדערט איז דאך א קאמבינעישן פון די טאפ פֿינף הונדערט קאמפעניס, עפל העפענס טו בי אדער די שטערקסטע אדער פון די שטערקסטע, כ'מיין אז די שטערקסטע, און עפל, ווען איך קויף א עפל שער, ווען דו קויפסט א עפל שער, בעסיקלי וואס דו טוסט איז דו קויפסט אפ פון איינעם די שעיר, דו קויפסט נישט די שעיר פון עפל אליין, איינער וואס האט די שעיר פארקויפט עס פאר דיר, פון ווי יענער האט עס קען זיין זייער אסאך וועגן וויאזוי יענער האט עס, קען זיין ער האט עס געקויפט ביי די איי פי או, שווער צו גלייבן ווייל וואס פונקט יעצט האט ער זיך דערמאנט עס צו פארקויפן, ווייל די איי פי או איז בעסיקלי די ערשטע מארקעט. די סטאק מארקעט וואס אונז האמער גערעדט אייביג איז די סעקענדערי מארקעט. פארוואס מיינט סעקענדערי מארקעט דאס? ווייל דו קויפסט עס שוין אפ פון איינעם וואס האט עס אדער געקויפט פון איינעם אדער האט ער עס פון די ערשטע אפערינג. אינישעל פאבליק אפערינג. די ערשטע מאל וואס מען אפערט, די קאמפעני דיסיידט אז מען גייט גיין פאבליק, זיי ווילן זאל מען זאגן רעיזן קעפיטל, סאו כדי צו רעיזן קעפיטל, גייען זיי אישוען סטאקס, זיי גייען לאזן מענטשן ווערן שותפים אין די קאמפעני, זיי זאגן וויפיל ס'גייט זיך עפענען די סטאק ביי וועלכע וועליו, און די אלע וואס קומען. אלס אינוועסטערס אין די IPO וואס איז א ווערי סעלעקט גרופ יוזשעלי, ס'איז נישט עוועילעבל פאר יעדן איינעם, און ס'איז דא א סיסטעם וויאזוי די עוועילעביליטי גייט, די מענטשן קענען אריינקומען אנפאנג און קויפן די ערשטע שעירס, און שפעטער איינמאל זיי האבן זייערע שעירס קענען זיי עס פארקויפן ווייטער אין די סעקאנדערי מארקעט. לאמיר נעמען א משל פון א בעיקערי, די בעיקערי אראונד די קארנער פון דיר, גייסט ארויס פון דיין הויז מאכסטו א רעכטס, נאכדעם מאכסטו א לינקס נאכדעם נאך א רעכטס, טרעפסט דארטן א בעיקערי, איא? וואס דו וואוינסט ערגעץ אנדערש אקעי דו מאך א לינקס אבער גייסט צו א בעקערי און די בעקערי יארן לאנג די בעקערי איז נאך פון ווען די אידן האבן געוואוינט אין איסט סייד מענהעטן איז נאך שטייט נאך די בעקערי לאמיר זאגן און ס'איז אייביג געווען געאונט ביי די זעלבע משפחה טאטע צו די קינד און אזוי ווייטער און יעצט האבן זיי אפגעמאכט פאר וואטעווער ריזן אז זיי ווילן גיין פאבליק. וואס זענען די ריזענס? ס'קען זיין אסאך ריזענס. ס'קען זיין ריזען נאמבער וואן זיי ווילן רעיזן קעפיטעל. זיי ווילן ברענגען נאך אינוועסטערס. זיי ווילן עקספענדן, עפענען נאך לאקעישאנס. ברענגען נאך מינע פראדוקטס וואס זיי פארקויפן. סאו זיי ווילן רעיזן קעפיטעל. ריזן נאמבער טא קען זיין אז ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען דא אינוואלווד אין די בעקערי נאך פון ששת ימי בראשית און זיי ווילן אויף עפעס א וועג קאמפענסעטן די מענטשן, לאמיר זאגן אז ס'איז דא א מענעדזשער וואס ארבעט שוין דא דרײַסיק יאר און די מענעדזשער האט אריינגעלייגט זיין גאנצע לייב און לעבן אין די בעקערי און זיי ווילן אים עפעס געבן, סאו אויב מען אישאוט שעירס האבן זיי אים וואס צו געבן, זיי קענען אים אנהייבן צו געבן שעירס, אדער לאמיר זאגן די בעל בתים. האבן אפגעמאכט אז ס'איז געקומען די צייט צו ארויסקעשן עפעס געלט, ביז יעצט האב איך אריינגעלייגט מיין גאנצע נשמה דא, מיין גאנצע ענערדזשי, לאמיך אנהייבן ארויסצוקעשן אביסל פון עס, סאו מ'גייט רעיזן קעפיטל דורך א פאבליק אפערינג, נאך א סיבה קען זיין למשל אז זיי ווילן באקומען מער וויזיביליטי, קרעדיביליטי, ווען א קאמפאני גייט פאבליק אויף די נעסדעק איז מער מידיע רעדט פון זיי, מער מענטשן אינוועסטערס פון אלל אווער די ווארלד זענען אינטערעסירט צו ווערן א פארט פון דעם, סאו עס איז א זאך וואס ס'איז דא פארשידענע סיבות פארוואס א קאמפעני זאל וועלן גיין פאבליק. יעצט בשעת זיי גייען און זיי אישוען זייער אפערינג, זייער אינישעל פאבליק אפערינג, קען געשען אסאך זאכן וואס די זאכן זאל קאנטריביוטן, זאל צוגעבן צו די פעקט אז ס'זאל ארויפגיין זייער שטארק די ווערד פון די קאמפאני, און די שעירס זאלן ווערן סאך מער ווערד. לאמיר אויסרעכענען אפאר זאכן וואס ס'קען דא זיין, קעירס דזשאסט פאר א משל. ס'קען זיין קודם הייפ פון די מידיע, אלל אוו א סאדען די מידיע רעדט פון עס, אקעי, דו עפענסט אויף די צייטונג און די צייטונג רעדט קיינמאל נישט פון די בעיקערי, פלוצלינג אלע צייטונגען רעדן פון די בעיקערי, אז וואס? די בעיקערי גייט גיין פאבליק, יעדער איינער האט א טשענס צו ווערן א שותף אין די בעיקערי, וכו' וכו', ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס די מידיע קען דיך העלפן צו הייפען וואס די בעיקערי איז. נאך א זאך, פאומו, יא פאומו, וואס מיינט פאומו? FOMO, Fear of Missing Out, זייער אסאך מענטשן אנפארטשענעטלי דערלייגן זייער אסאך געלט נאר ווייל זיי האבן א שרעק אז זיי גייען עפעס פארפאסן, א מענטש האט אזא געוויסע שרעק, ער וויל נישט פארפאסן, ער זעהט ערגעץ איז דא עקשן, ער לויפט אהין, גיי זעהסט אז די הצלה פליעט, ס'איז געשען א הצלה קאל, פלוצלינג איז אנגעפאקט די גאנצע גאס מיט מענטשן, וואס קוקט ער דארט? וואס איז דא פארלוירן? וואס איז פאומא? ער מיינט אז עפעס גייט מען דארטן זיין עקשן, עפעס גייט זיין דארט וואס ער גייט פארפאסן, אקעי, פעיר אוו מיסינג אוט, א מענטש הערט אזא מין סטארי ווי, גוגל איז געגאנגען פאבליק, פעיסבוק איז געגאנגען פאבליק, עפל איז געגאנגען פאבליק, עמעזאן, טעסלא, און. הער הערט אזעלכע סוקסעס סטאריס ווער ווייסט צו די בעקערי דאון די ראוד איז נישט נאך איין פיוטשער סוקסעס סטארי וואס אויב איך גיי נישט דארטן אינוועסטן גיי איך זיין א לוזער און איך גיי נישט האבן געווען א חלק פון די סוקסעס פון די בעקערי סאו דאס דאס איז א חלק פון די זאכן וואס ס'קען גורם זיין אז ס'זאל מאכן אסאך הייפ און מאכן אז מענטשן זאלן וועלן גיין און אינוועסטן דארט די ריאליטי אבער איז אז ס'איז בכלל נישט אזוי. רוב איי פי או'ס, אינישעל פאבליק אויפערינגס, נאכדעם וואס ס'קומט ארויס אויף א געוויסע פרייז, דראפט די פרייז. אקעי? ס'דראפט די פרייז. סאו למשל אז ס'פאנגט זיך אן ביי צען דאלער, איז זייער זייער א קאמע זאך אז ס'זאל אראפגיין זייער אסאך אונטער צען דאלער. נעקסט, רוב ריטעיל אינוועסטערס, דאס מיינט די די מענטשן אזוי ווי דיר און מיר, וואס זיי זענען נישט קיין אינסטעט, ס'איז דא אינסטעטושענעל אינוועסטערס און ס'איז דא ריטעיל אינוועסטערס, אינסטעטושענס זענען אזוי ווי די גרויסע העדזש פאנדס, די גרויסע פירמס, פירמס וואס זיי האבן אסאך מאל ביליאנס אוו דאלערס צו אינוועסטן, און די ריטעיל אינוועסטערס זענען מענטשן פשוט, זיי האבן אפאר דאלער אוועקצולייגן פאר געוויסע גאולס וואס זיי האבן, און זיי לייגן אוועק דארט גאלד, זיי לייגן אוועק דארטן זייער געלט. רוב ריטעיל אינוועסטערס קומען אריין סאך שפעטער אין די פיקטשער, ווען ס'איז שוין ארויסגעגאנגען פאבליק, און איינער וואס איז אריינגעגאנגען פריער קען האבן א געוויסע עדזש אויף דעם, אבער רוב אירע קומען אריין שפעטער, און די פרייז גייט אראפ, און אויך אז די אינסיידערס פון די קאמפאני קענען האבן א סיקס מאנטס אסאך מאל א לאק אפ פיריעד וואס זיי קענען נישט פארקויפן זייערע שעירס, די אלע זאכן קען קאוזן א אז ס'זאל ארויפפאלן די די די פרייז פון די איי פי או. סאו ווען דו גייסט צו די ריטעיל מארקעט און דו גייסט טרעידן איי פי או'ס איז עס יוזשעלי נאכדעם וואס ס'איז שוין ארויסגעגאנגען. די עכטע געווינערס פון די איי פי או'ס זענען על פי רוב די אינסטיטושענעל אינוועסטערס, די העדזש פאנדס, די בענקס, אזעלכע מינע קאמפאניס וואס זיי האבן עקסעס צו די צו די איי פי או סאך פריער פון יעדן איינעם, און זיי קומען ארויס געווענליך און זיי קעשן ארויס זייערע געלט אויף די חשבון פון די ריטעיל אינוועסטערס, און ווען די ריטעיל אינוועסטערס גייען אריין אויב גייען זיי גלייך אריין אין עס, געווענליך גייען זיי אריין אין די אינפלעיטעד פרייז, אויף די אויפגעבלאזענע פרייז, וואס נאכדעם אויב גייט עס אראפ גייט גייען זיי גייען זיי פארלירן אויף דעם וואס זיי זענען אריינגעגאנגען מיט אזא עקסייטמענט גלייך ווען ס'איז ארויסגעגאנגען. לאמיר רעדן יעצט א מינוט פאר וועלכע אינוועסטערס קען יא איי פי אוי'ס מאכן סענס, למשל לאנג טערם אינוועסטערס וואס זיי האבן א עכטע לאנג טערם פאוקוס אויף די קאמפאני, זיי ווייסן וואס די קאמפאני איז און זיי זענען גרייט צו בלייבן דארטן א יאר, צוויי יאר, דריי יאר, זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם צו בלייבן דארטן ווייל זיי בעליוון אז די קאמפאני איז באמת א פראפיטעבל קאמפאני. סאו דאס איז זייער אין דזשענערל איי פי אוי'ס, סאו איי פי אוי'ס, אינישעל פאבליק אפערינגס, איז זייער. טעמפטינג, סאך מאל, ווייל דו קענסט די אלע מינע סטאריס, די אובער סטאריס, די ליפט סטאריס, די עמעזאן, טעסלע, עפל, פעיסבוק, וכו' וכו', סאו ס'איז זייער טעמפטינג אסאך מאל, איבערהויפט אז מ'האט פאומא, אבער אנפארטשענעטלי אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, איז על פי רוב פארלירט מען געלט ווען מ'גייט אריין מיט עקסייטמענט, מ'גייט אריין אין א IPO ווען ס'פאנגט זיך אן, כ'באקום אסאך מאל מעסעדזשעס פון מענטשן, איך קויף א שער, איך קויף עס אבער פון ניין, לאמיך זען וואס איך וואס קען איך טון צו קויפן ארידזשינעל פון די ערשטע אופערינג. ביי רוב מענטשן גייט זיך עס נישט אויסארבעטן. אויב דו ביסט נישט קיין סאפיסטיקעיטעד אינוועסטער איז רוב מאל גיי בלייב מיט די עס ענד פי פֿינף הונדערט, מאכסט א פארטפאליאו דארט און פערטיג, אדער אנדערע אי טי עף'ס צו דייווערסיפייען, האסט א פארטפאליאו דארט און דו דארפסט נישט זיין ביזי מיט עס, אדער ריעל עסטעיט וואס דו ווייסט וואס דו טוסט, ווייסטו, איך דערמאן מיך אפאר טעג צוריק איז מיר אויסגעקומען צו רעדן מיט א ווערי סוקסעספול ביזנעס מענטש, א איד וואס ער טוט א געוויסע זאך אויכעט מיט געלט, מיט אינוועסטמענטס, מיט זאכן. און כ'האב געהאט מיט אים א שמועס, און געווען זייער אינטערעסאנט, ווייל איך האב געמיינט, כ'בין נישט, לעטס פוט איט דיס וועי, כ'בין נישט געווען גערישט ער גייט מיר ענטפערן וואס ער האט מיר געענטפערט. כ'האב אים געפרעגט, דו טוסט דאך זייער אסאך זאכן מיט געלט, און דו ביסט דאך מצליח, סאו האו אבאוט אז ס'דא דו קענסט נעמען געלט פון אינוועסטערס און דו קענסט מיט אינוועסטערס געלט קענסטו טון ווייטער דעי וואס דו טוסט. האט ער מיר געענטפערט ניין ער וויל נישט טון קיין געלט מיט נעמען קיין געלט פון אינוועסטערס פארוואס? זאגט ער מיר ווייל די אלע זאכן וואס איך טו מיט אלע ריסקס אינוואלווד און מיט אלע הצלחות וואס איך האב באדאם ליין, די באדאם ליין, די ענד אוו די דעי ווען איך קוק וויפיל פראפיט איך מאך, געווענליך על פי רוב עוורידזשט זיך עס נישט מער ווי די עס ענד פי פֿינף הונדערט, סאו זייט דו מיר מסביר חיים זאגט ער מיר פארוואס זאל איך נעמען געלט פון א מענטש אויב סך הכל וואס איך גיי אים צוריק געבן איז עס ענד פי פֿינף הונדערט ריטערנס, זאג אים ענדערש לייג עס אריין די עסענד פי פייל ווייל ער איז זייער א אנעסט מענטש איי העוו טו טעל יו, כ'האב זייער רעספעקטעד זיין אנעסטי כ'האב אים נאר צוריק געפרעגט אויב ס'איז אמת וואס דו זאגסט פארוואס ביסטו נאך אין ביזנעס אפילו? פארוואס נעמסטו נישט די גאנצע געלט וואס דו טוסט און דו דרייסט און דו אינוועסט און דו נעמסט ריסק מיט עס לייג עס אין די עסענד פי פייל ווייל און דו זעסט שלאף ביינאכט און זאגט מיר ביסט גערעכט, איך וואלט עס ווען געדארפט טון, אבער ער איז אזא מין מענטש וואס אונז, אונז מיין איך צו זאגן וואס עס זיצט מיר, אונז זיצט מיר דא צוזאמען פאר די לעצטע פאר יאר ברוך השם און אונז רעד מיר אין געוויסע איידיעס וויאזוי צו וואקסן אין ביזנעס און אין פיינענסעס און אין אנדערע עריעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף ווייסט מען אונז שוין אז ס'דא געוויסע מענטשן וואס זענען זייער זייער נישט אקעי איבערצולאזן זייער קאמפארט זאון און ארויסגיין און טון עפעס אנדערש יענץ, די ביזנעס פאר דעם מענטש, דאס איז זיין קאמפארט זאון, ער האט זיך דארטן באקוועם געמאכט, ער וויל נישט טוישן, רייט אר ראנג, וואטעווער יו וואנט, דאס איז די מציאות הדברים. אבער פאר רוב מענטשן וואס אונז רעד מיר דא, עס ענד פי פֿינף הונדערט, עפנסטו אויף א אקאונט און א גוטן טאג און שלום על ישראל, דארפסט נישט דאגה'נען אויף דעם, דארפסט נישט זיצן און קוקן עס יעדן טאג, דארפסט אבער וויסן אז ס'איז א לאנג טערם פלעי, אויב דיין גאול איז אז דו דארפסט האבן אין א יאר ארום געלט, וואלט איך דיר נישט געזאגט אז עס ענד פי פֿינף הונדערט איז די סעלושען פאר דיר, וואלסט ענדערש געדארפט גיין זוכן א היי פעיאינג מאני מארקעט, א היי פעיאינג סי די, אדער א באנד וואס דו ווייסט אז ס'גייט עקספייערן און מעטשורן ערגעץ אין די נעקסטע יאר, וואס מ'קען האבן א עקסטערע שמועס אויף די אלע זאכן, און אויב דו ווילסט אונז זאל מיר רעדן פון עני ספעסיפיק זאך, שיק אריין דיינע קוועשאנס צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. און אז דו האלטסט ביי די פוינט מיינט עס אז דו ביסט זייער אינטערעסירט אויף פיינענשעל סוקסעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף, סאו דערמאן דיך נאכאמאל אז דו ווילסט הערן א אווערוויו, א פרי וועבינאר וויאזוי צו קענען וויסן עקזעקטלי וויפיל געלט אוועקצולייגן פאר חתונה מאכן אדער פאר אנדערע גאולס. און איך גיי דארטן רעדן פון נאך א זאך וואס איך האב אביסל גערעדט פון עס אויף קול מבשר באט דארט גיי איך עס ווייזן. וויפיל געלט גייט א חתונה קאסטן אין צוואַנציק יאר ארום? וואלסט געוואלט וויסן? אדער אין אַכצן יאר ארום? אין פֿופֿצן יאר ארום? האסט א קינד, ס'איז יעצט געבוירן דיין קינד, מזל טוב. דו גייסט דארפן חתונה מאכן די קינד בעזר השם בעיתו ובזמנו, כשם שנחנית לברית קיין נקנות לתורה ולחופה ולמעשים טובים, און א מיידל, איז אויך גוט, דארפסטו אויך חתונה מאכן? איז וויפיל גייט קאסטן א חתונה? וואלסט געוואלט וויסן? איך וועל דיר ווייזן ווי אזוי עס אויסצורעכענען, און איך ווייס אז ווען איך גיי דיר עס ווייזן גייט עס זיין שאקינג פאר דיר, אבער דערמאן דיך פון ווען דו געדענקסט, וויפיל זאכן ס'איז דא היינט, אויב דו וואלסט עס ווען דעמאלטס געטראכט וואלט עס געווען שאקינג. וויפיל קאסט היינט א דירה? איינער זאגט דיר פופצן יאר צוריק וויפיל א דירה גייט היינט קאסטן וואלטסטו געזאגט ביסט משוגע, איך פארשטיי, עס קען נישט זיין, מאכט נישט קיין סענס. חתונה מאכן, וויפיל מ'צאלט היינט פאר חתונה מאכן, ווען איך האב חתונה געהאט, ווען איינער זאל ווען זאגן פאר מיין טאטע דעמאלטס וויפיל א חתונה א ביליגע נארמאלע נישט קיין ספענדן חתונה גייט קאסטן אין צוואַנציק יאר שפעטער, איי דאונט טינק מיין טאטע וואלט עס געקענט גלייבן. איי דאונט טינק סאו. סאו דו ווילסט קענען זען וויאזוי אויסצורעכענען וויפיל א חתונה גייט קאסטן, וויפיל געלט דארפסטו אוועקלייגן, צו זיין ריאליסטיק, יא? כ'וויל נישט זאלסט לעבן אין דמיון. דו ווילסט לעבן אין דמיון? גיי, נאו פראבלעם. גיי לעב אין דמיון. נישט דא איז די פלאץ פאר דיר. די אינגעלייט ערקלערן זיך פאר עשירים, זיי זענען שוין עשירים. דו ווייסט וויפיל ס'גייט קאסטן א חתונה צוואַנציק יאר ארום, פופצן יאר ארום? דו לייגסט אוועק גענוג געלט פאר דעם? מאך זיכער אז דו סעטסט עס אויף. די אלע זאכן גיי איך אויסלערנען בעזר השם ביי די פרי וועבינאר זונטאג. אז דו ווילסט דיך רעדזשיסטערן, שיק א טעקסט מעסעדזש מיט די ווארט SP פֿינף הונדערט